Nan theithiam maw? Le tu hi nu le va inn a rami zong nan um lai. Nu le va in ngai hna seh ti hi ka duh bakmi si le. Aizawl ka kal i ka chim lo. Mizoram ka kal ka chim ai. Zalom le Zoe hi an pahnih te a tuai te hin an thu pe tawn le.

Hati te kha anmah nih ngiar peng ve. Ka biachimmi kha an ngai, an pahnih i an si veve nakah cu an kut an i tlai. Zong nuam te ka ti. Biatu zong hi a tuai tuai nan ra ko le a dang a dang in nan thu ve ko. Khrihfabu ah hin ka lemi wa cun Amen bantuk i ka chawn cu. Bawipa min ah, Bawipa ton ding ah men ra ah hin nupa nupa tuai i ra. Cucu nupa nupa tuai an ra. Le nupa nupa tuai an ra lo ahcun ziah nupi te, ziah na ba pa te, Rem micheu cu an ra lio cu a tuai an ra le an kir lei tu cu a dangdang in an kir hoi. Hi zong hi a si lo. A tuai i ra, a tuai i kir. Hi ka chimmi hi ka chim ko ka ti nain atu kan cawnmi ah hin ka zulh tikah ka rak chimmi hi a ṭha ngai ko hi teh ka ti. Zeicahtiah Mizo ram pawl ka hmuh ti ah khan ka chim. Ka ti kha a tuai tein thu le ka biachimmi an tabaw chiah nak ahcun nupa i an kut ni thlai colh. Keimah hlah aw an ra lai le an ka tlaih i ruah lai tinak lai an mah cu atu cu Kalemyu zongah hi hika i ka chimnak sawksawk le cuti a tue thu i aa tlaihmi zong pakhat hmanh kan hmu. Kannih lailei ah khuate lei cu a vapa kha rawl ei dih hnuah tuan deuh ah pum ah kan sam. Ne hnuah nupi kha a innpa ne hnupi a khan a ma lawng a kal le pa dang pawl he khan chiti chuan kal. Min hmuhnak ah cu va he i tuai khan duh bak lo cu.

An va zong nih tuan an kal le khoi ka muan ve leng lai le midang nu fia kha tuai an kal ko. Sucha zumtu tha si ding ahhin zeidah her

ei inn kongah, eidin kongah, tangka kongah, rian kongah, fale sianginn kainak kongah, a cu kongah, a kongah ti kha a van i chap lengmang lai lo. Ne hnu cu nan thum khawh ti lai. Nan thei ba? Nan tho khawh ne. Sinain, nu le va piattana kha nan ke sin ahcun cu vialte cu nan tei lai. Nan thei ma? Nan tei lai. Atu hmanh ai Khrihfabu ah cucu kan rak phi sin lo lai. Nu le va karah innchungah piattana um tikah a nupi nih Khrihfa upa chim ah lu a vapa nih a herh lo na chim chit cet a cu maw

le unaupa unau cucaah i ṭhitumnak piaktana hna ti ko ne na thei maw cucu nuva cu nuva karlak i piaktana kha na phieshim support lo ahcun zeitik hmanh ah zumtu ṭha na si bal lai lo

Mizo in la i kan relmi si nan thei cio ko lai. He tu cu hihi thei hermi si caah rawlum panga nak ah hin biatak tein sim hi si. Cucaah thei a her ning in nan ngai ve lai. Keimah zong nih thei a her caah Theihher ning in ka chim ve lai. UNDP pawl hi Kondung kong an cawi a bantuk i ka chim lai lo. A her ca ti kha nan thei lai. Nupa si duhnak tiin a khong sim cu si. Nupa si duhnak anmah ah khan a van i hlo. Cucu micheu nih hin nupa si duhnak anmah aa hlo ah khan sual ah an ruah. Micheu cu anmah le anmah an i mawhchiat i cu Pathian nih nupa si duhnak anmah aa ṭhangmi Pathian tuahmi ah khan an lung a hring, a ti. Le cu ca hi Pathian bia a chim i Na nu ah sual a lut hlan ah Pathian nih nupa si duhnak minung ah a ummi kha Pathian nih a rak tuahmi a si. Pathian thil tuahmi a si. Minung nih kan duh ruang le kan sual ruangah Sual a lut ri hihi a um rua tiin kan ruah ding si lo. Sual ah, sual ah a tlu hlan ah hi thil hi Pathian nih a tuahmi a si cang. Le cucaah Pathian nih a tuahmi thil a si cain micheu cu thlarau lei ah ka kal deuh an ti maw? Asilole Bawipa lei ah kai pek deuh a ti maw? Cu ahcun anmah ah Nupa si duhnak ai hlauhmi kha a ummi kha hihi cu thil hmaan a si lo. Keimah hi thlarau lei ah ka ṭha tawk lo caah a si men lai. Ti te hna ruat i anmah le anmah an i mawhchiat. Ka si lo Pathian thil tuahmi si. Sual ah an tlu hlan i Pathian nih a thil tumi thil tuahnak ah hin a ri tel cang mi si. Le cu ca cun nupa si duhnak i hngal hi tahchunnak a van lak i sual a si lo zia I mawhchiat ding a si lo zia, i phuhrung ding zong a si lo zia, mah le mah harnak i pek ding zong a si lo zia. Minung nih a taksa nih a duh i a rawl a ṭam cu minung zia phung hrimhrim a si. Minung ho paoh thi le sai an um i kan caah cu rawlṭam a si i ka rawl a ṭam ti kan i hngalh i a phung a si a zi a si. Cu bantuk he cun pakhat hmanh aa dangnak a um lo nupa si duhnak i hngalh i Minung nih a rawl a ṭam i rawlṭam aa hngal kha mi nih cun sual ah ahohmanh nih kan ruah bal lo. Ai maw zong kan i mawh chiat lo. Hihi cu tiin lunghrinnak zong kan nei lo. Minung cu thi le sa in ummi kan si caah kan rawl a ṭam ding a si. Cu rawl ṭam cu kan i hngalh bak ding a si kan ti ko. Cu bantuk te cu si ko. Zeicahtiah Pathian nih hi thil hi Minung ah thi le sai a nungmi minung ahcun nupa si duhnak hngalh hi a si a si. Cuti re i hngalh ding ah khan a dir tein minung sual ah a tlu hlan ah khan Pathian nih a rak tuah cangmi a si. Ti si. Le cucaah cun rawl ṭam tikah ka rawl a ṭam ti kan i hngalh i rawl kan ei kha zeihmanh a sual lo a palnak sawh sin cu asinain rawl ṭam ruangah Mi rawl te hna, mi chang te hna va firtu kha sual a si. A rawl a ṭam kha sual a si lo. A va fir kha a rawl ṭam i phesinnak caah a va fir kha sual a si. Cu bantuk cu si, nupa si duhnak Kanmah ah a van um kha sual a si lo. Cuahcun Pathian nih a ruah ning tein